Insemmilkom jina karx kem bin il-qakom għal poddata oħra ta' antenni suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' zminna. Illum għanna poeta attiva ħafna fil-qasam attivista letterarju li ħafna minn xogħla ġi publikat f'ċabriet u rivisti, però għada ma tatniex il-ġabra tagħha ta' xogħla. Hija attiva ħafna mal-organizzazzjoni Inizjamed u taħdem fil-qasam ta' l-anzjani. Priscilla Cassar, merħba fuq Antenni Suspettużi. Grazzi lilek Karl tal-istedina. Priscilla, fejn tinsab bħalissa inti? Jiena ninsab Malta, mhux bħalek, fl-studio tiegħi Huwa studju fejn għandi l-librerija li dejjem kont noħlom li jkolli minn mindu kont żgħira. U fl-aħħar sena u nofs ilu, wara li ddiżenjajtha jien, insomma, sibt ma sfrudax x'għamel ili, imma ikolli nammetti li ma naħdimx hawnhekk jiena s'issa għax peress li ngħix waħdi, inkun fil-kċina, ħafna drabi nifrex l-affarijiet quddiemi u noqgħod hemm, però issa ħajkolli l-AC u hopefully nkun nista naħdem iktar din il-kamra. Tajjeb, u l-librerija inti ġili segwejtek fuq Facebook tpoġġi ħafna ritratti u illustrazzjonijiet ta' libreriji ħafna minnhom immaġinari tal-bliħ. Għandek għandek din l-imħabba l-librerija? mhux biss għal-libreriji imma għal dak kollu li hu estetiku. Is-sbuħija togħġobni ħafna, jekk issegwi wkoll, intella' ħafna posts fuq ambjenti ta' djar minimalisti. Għalija iġegħluni nħoss sens ta' serenità. xi ħaġa li hi totalment differenti forsi minn dak li niltaqa' miegħu kuljum speċjalment f'xogħli fejn hemm ħafna sofferenza. Imma eħe, l-libreriji eħe, inħobb anke meta nsiefer jekk hu possibbli immur fihom. Nammetti li mmur iktar f'mużewijiet tal-arti però. Imma again apparti li biex nara x-xogħlijiet, minħabba s-sens ta' sbuħija anke l-fatt li kif tidħol ġeneralment barra minn Malta hemm dak is-sens ta' spazju illi aħna m'għandniex u l-arkitettura jolqtuni ħafna, jaffaxxinawni ħafna. Inti kittiba, tikteb primarjament poeżiji. Kif tikteb inti? Ejja nammetti li l-ewwel nies insibha naqa' diffiċli għalija issa ara nidentifika ħafna bħala terapista, bħala ġerontoloġista u ġeragoġista, u bħala kittieb u forsi ukoll sa ċertu punt bħala attivista u inti interessanti kienet il-fatt li introduċejtni bħala attivista wkoll. Però bħala kittieba għadni qed insiba naqra diffiċli illi insemmi li l-nifsijek, għal-kem mażmin qed nirrealizza li eħe, donnu l-emmek eh, resqin. Issa nispjegalek għaliex, imma biex nirrispondi d-domanda tiegħek ta' kif nikteb. Jiena sfortunatament ma niktibx b'mod ma nallokax ħafna ħin biex nikteb. Minħabba l-fatt illi jisu ħafna drabi nalloka ħafna iktar ħin għal continuous professional development fil-qasam tax-xogħol tiegħi. Però meta nikteb mbagħad l-ewwel nett nikteb ħafna drabi fuq biċċa karta, rough paper, bil-lapes jew biro li jkolli dak il-ħin, u jew eżatt qabel norqod u nħalliha hemm, u dak huwa difett tiegħi, jew inkella nirrealizza x'inqgħadt naħseb. illi jew meta nkun ħa nsiefer u nkun fuq ajruplan fejn għandi ċ-ċans illi nikkalma, nikkwieta qiegħda f'post partikolari, post wieħed ma sax niċċaqlaq, qed naqra u nieħu ftit ideat jew jiġuni ħsibijiet u nniżżel xi ħsibijiet jew kliem. Jew meta nkun eh, f'xi restorant waħdi qed niekol l-istess ġeneralment barra minn Malta, jew f'xi ġnien botaniku għax dik hija xi ħaġa wkoll li meta nsifer nipprova nagħmilha eh, nagħmel mezz li jmur fi ġnien botaniku jkolli dak il-mument ta' kalma, jew meta nkun Malta fej il-baħar Ma tantx immur fejn il-baħar sfortunatament, imma meta mmur ħa nieħu ktieb, tnejn, tlieta, noqgħod inqalleb u forsi jiġuni ideat. Sakemm ovvjament imbagħad ma jkollix xi proġett partikolari li nixtieq nikkontribwixxi bih b'xi poeżija jew nixtieq nikteb xi poeżija jew xi sottomissjoni bħal ta' leħen il-Malti. U allura mbagħad meta eventwalment nikteb u ġieli wkoll jgħaddu ġimgħat jew ġieli xhur e, inħallija fuq back burner, nħalli ħsibijiet fuq back burner. Umbat eventualment, u dak li qed nipprova nagħmel issa fl-aħħar, niġborhom fil-kompjuter, hmm. fuq il-kompjuter. Eh, fil-kompjuter għadek qed tiġborhom, sibtek ħatejd li niġborhom f'ġabra. Għax il-mistoqsija li konġe għalija hija illi għadek qed tiġborhom fil-kompjuter naħseb għadna l-bot mill narawhom f'ġabra pubblikata fi ktieb, però il-mistoqsija tiegħi kemm kemm naqta' lek daqsxejn hija illi illi eh, għaliex għad m'għandniex il-ġabra tiegħek. Inti kellek pubblikazzjonijiet għandek f'diversi rivisti, eh, semmejt leħen il-Malti, kellek The Drunken Boat, Modern Poetry and Translation, Versopolis, ġviri, ix-xogħol, ok, forsi mhux regolari daqs kemm tridu, imma hemmhekk qiegħed, eh, x'żammek lura milli toħroġ xi tip ta' ġabra eh, tal-xogħol tiegħek fil-ktib tiegħek. Ija Karliva, U ħafna nies ilhom jinkuraġġuni. Naħseb li din m'għandhiex dixxiplina u ma nallokax ħin regolari biex nikteb. Però le, għalija huwa pass importanti li fl-aħħar qed niġbor il-kitbiet u qed narahom jiffurmaw quddiemi qed narhom u qed nara li għandi numru mhux ħażin biex finalment vera jkolli ġabra. U qegħdin hemm issa li jmiss ovvjament mhux biss li imputjajthom imma li eh, isir ftit editjar u nerġa' ndurhom u ovvjament nitlob lil xi ħbieb jagħtuni feedback. Eħeb, għajt dejjem isni nibgħat eh, sottomissjonijiet f'rivisti jew nipparteċipa fi proġetti sempliċiment biex anka inħossni għadni in the game fis-sens li għadni nipprova nitfa xi ħaġa f'dan l-aspett ta' ħajti. Però eħe, għadni ma miġ dak l-statement eh, li ngħid din hija l-ġabra. Imma dan l-aħħar tul l-aħħar snin kont qed inħossni naqri iktar kelli naqri iktar kuraġġ biex ngħidlek. Minħabba l-fatt li one ipparteċipajt f'kompetizzjoni l-Irlanda eh, ta' Troker Poetry Ireland Poetry Competition fl-2020 u kien hemm kategoriji differenti. U fil-kategorija ta' adulti li għadhom ma ppubblikawx ġabra tagħhom, kont waħda mir-runners up, allura isa inkuraġġitni dik. U wkoll iktar qed ikun hemm nies, anke ħbieb minn Inizjamed, Liann u Nadia u Walid ilu snin jgħidli li jinkuraġuni u Katel jinkuraġuni u forsi issa għalija l-fatt li qegħdin fuq il-kompjuter għalija f'moħħi Allura allura l-mistoqsija mill-faċċa tal-oħra tal-munita, għaliex għalik huwa importanti li tkun kittiba, li tkun poeta? Ija, hemm smajt ftit mill-poddati u hemm min qal li hija terapija. Ma nafx, ma nistax ngħid jekk hux terapija jew le għalija, ma inħoss illi rrid ikun hemm ħsieb, inħoss illi b'xi mod irid nesterna il-ħsibijiet tiegħi jew dak li huwa importanti għalija b'xi mod, fuq karta, għalija imma at the end of the day, u mbagħad ħalli naqsamha ma' ħaddieħor meta jasal il-mument. Fil-verità eh, taqsamhom taqsamhom ma' ħaddieħor inti, però issa jien li li rrid nistaqsik. Inti qed tiġborhom għalik importanti dan il-moment li qed tiġborhom għaliex ma kontx għamiltu qabel. Aġo issa li qed tarhom li qed eh, kif inti inti qed ġbarthom qed tarhom isu għall-ewwel darba fuq screen qed x'qed tara? X'qed tara quddiemek inti? Eh, u x'inhu ma dawk l-elementi li jinteressak li tiġborhom eh, eventwalment fi ktieb eh, jew f'ġabra? Għalissa sempliċement isni qed naqadhom u nitfahom flimkien. Isni gruppjajthom ukoll. Imma għadni qed inkun qed encouraged b'dak li qed nikteb, imma naf li rrid norqomhom ħafna, fadar x'norqom fihom, speċjalment dawk li sempliċement niżilthom hemm u ma qatt ma ħsibt iktar fuqhom. Imma eħe qed nara potenzjal illi Ta' bħal meta tikteb teżi tal-masters. Qed inħoss illi qed ix-xogħol qed jakkumula. L-evidenza qed takkumula. Ehm, u għalija eh, hopefully illi insib iktar ċans jew nifoka iktar u naħdem iktar fuqu. Imma mhm. eħe, qed naraħ li qed qed jifforma iktar minn qatt qabel. Inti titratta temi mill-imħabba għal temi ta' inġustizzja, temi politiċi, l-ambjent, il-gwerra, il-mara. E, għaliex xini il-vizjoni tijak tal-poezija hija kummentarju soċjali u politiku ta' dak li għaddej, int diġa ċennajt fit għalih li hemm element ta' forsi ta' anki ta', ta terapija jew ta' xi ħaġa li tagħmel tajjeb lilek innifsek għalik. Però tikkommenta ħafna wkoll fuq dak li għaddej fid-dinja. Eh, eh, kif kif tiddeskrivi li kien nifsek bħala poeta? Dwar din li ikun hemm anka temi politiċi għax naf li tqum ħafna jekk il-kitba tagħna hijiex kitba jew il-kitba tiegħi hijiex kitba politika u tqum ħafna ħafna diskussjonijiet. Kull biċċa kitba hija riflessjoni ta' dak il-mument partikolari fid-dinja biex ngħidlek. Issa jekk ħa nikteb fuq affarijiet li huma iktar relatati ma' inġustizzji jew ma' temi li semmejt inti ta' l-ambjent jew anke relatati ma' affarijiet soċjali li qed jiġru fid-dinja, ovvjament qed jirriflettu l-ambjent, il-klima soċjo-politiku ta' dak iż-żmien. Jiġifieri il-kitba forsi għall-ewwel kont naħseb li mhux bil-fors tkun politika, ma sa ċertu punt hija politika għax anka anka jekk mhux hekk jgħidu being apolitical is political. hija tip ta' nara bħala dokumentazzjoni ta' dak li jkun qed jiġri madwarek li ħaj jinfettwa lilek. Allura dak ukoll li qed jiġri eh, ġo fik xed tħoss in ġo fik huwa dokumentazzjoni li ħajibqa' hemm u jaf anka jiġi iktar il-qoddim moqri minn ħaddieħor u xek. Waħda ehm. mit-temi li tkiddek inti hija tal-ambjent f'pajjiżna, kif nitrattaw is-siġar, inti għandek poeżija fej nikwota tgħid hawnhekk is-siġar jikmandaw u mhux il-bini jew it-toroq u n-nies tobdihom. Ina Reingarten Dusseldorf. Huwa statement mhuwiex dwar Dusseldorf, huwa statement dwar Malta fis-sens li aħna nagħmlu l-oppost le eh, U din Eżatt, tema rikorrenti fil-poezija tiegħek tal-ambjent u l-qerda. Il-qerda aktar mill l-ambjent, eh, l-qerda li qed nġarbu f'pajjiżna. Eh, kemm hija tema li tkiddek u tinkwetak? Eħe, ara, nħaraq ħafna, ħafna, ħafna, u weġġa, u nħoss rabja, manka dan eh, il-uġieħ, metaforiku, imma illi hemm nies illi l-ewwel nies kważi jgħadduni biż-żmien għax jien inħoss daqshekk b'mod qawwi għas-siġar, għall-ambjent. U anke ninħaraq għax naf illi l-politikanti jiġu jitmelħu mill-opinjonijiet tagħna. Din il-poeżija ktibtha meta kont Düsseldorf. u dħalt f'dal ġnien żgħir fej qatt bil-qiegħda ovvjament Fat qudiemi kien hemm actually il-xmara d-dejja, ir-Rhine, u qiegħda f'dan l-ambjent ta' siġar. Waqaft ovvjament qed nisma' l-ħsejjes tinħares madwari u ovvjament ħsibt lura għal pajjiżna fejn F'pajjiżna rridu bilfors b'xi mod jew ieħor inneħħu s-siġar minħabba l-iżvilupp. Issa all right ħa tgħidli ok barra minn Malta ma jagħmlux hekk, imma għandhom ukoll il-pajjiż huwa ikbar imma nafu illi mhux kwistjoni ta' ta' kemm hemm art imma kwistjoni ta' pjanar. U li li eħed din turtani ħafna, l-ambjent ħaj effettwana ħafna kemm fuq livell individwali. Għax ovvjament nafu illi s-siġar għandhom effett kemm fuq il-mood tagħna, fuq is-sistema immunitarja tagħna, fuq kif inħossuna, fuq naqsu l-istress. U allura jekk ħajkun hemm inqas ħan effettwaw lil xulxin, allura eh, ħajkun hemm effett anka fuq is-soċjetà. Plus, mbagħad effett iktar fuq il-klima, kif nafu, eh, tibdil fil-klima. Iġifieri, eħe, Iweġġa ħafna u nirrabja ħafna u eħe di kienet poeżija li ħassejt li kelli nikteb anka biex inqabbel id-differenzi ta' forsi l-attitudni ta' kif nittrattaw eh, l-ambjent ta' madwarna. Mhm. Għandek ukoll il- eh, eh, ripetutament referenza u in- inkwetudni biex ngħidlek dwar il- l-inġustizzji gwerer affarijiet kbar li li għaddejjin f'pajjiżna waqt li l-bija tad-dinja t- tibqa' għaddejja. Ġifieri għandek eh, em, f'poeżija minnhom s- stiju tal-patata Eh, li tfakkarni ftit fil-pożijiet ta' Viktor Fenek trid tikun art erba fej għandek ġiex realtajiet paralleli ta' ħajja normali waqt li qed taħseb jew waqt li għaddejja gwerra inti għandek persuna li qed ħawwar il-patata u tlesti l-istju eh, waqt li għaddejn il-gwerra f'pajjiżna fid-dinja u inkluż bħalissa dak li għaddej f'Gaza li qed tikteb ħafna dwaru anke pubblikament fuq il-medja soċjali. Ġviri, din hija hija wkoll waħda mill-affarijiet li titratta ħafna u tidher importanti għalik fejn naħseb iżżewweġ ftit ukoll il- tip ta' attivizmu tiegħek ma, ma dak li tikteb fil-poezija, sewa ngħid? Iva, ara, meta semmejt il-poeżija Jekk ħanid batata, stew tal-patata, għamiltha u għażiltha b'mod konxju. Dan kien parti minn proġett ta' ta' erba' snin jidhirli, Poetry in Potato Bags. U kienu qalu li jekk bħall-oħrajn jekk jekk irridx nikteb poezija fuq il-patata u għaddit sena u ma kontx naf xa nagħmel fuqha ma ma ħsibx biżejjed fuqha ma waqaftx naħseb u għaddiet. Però kienu reġgħu qaluli xi sentej wara jekk irridx nerġa' nikteb u u għat ok, ħaniqaf naħseb. U dak iż-żmien ukoll kien żmien jidirli fejn kien hemm ħafna refuġġati Sirjani qed imorru l-Ġermanja. U anka kien żmien fejn jisu taf int il-gwerra fis-Sirja, ngħidu fuq tas-Sirja l-ewwel. Għada għaddejja xi ftit imma donna qed tnaqqas għalkemm issa forsi terġa' nafu s-sitwazzjoni kif inhi bħalissa minħabba s-sitwazzjoni f'Gaza. Imma qisu n-nies Ovvjament palma jiġri dejjem, eh, sfortunatament, isa ma tibqax titkellem jew tagħti kas ehm, is-sofferenzi ta' ħaddieħor. Li għalija hija importanti di li nkunu konxi minn dak li ħaddieħor ehm, anke jekk il-bot mid-dinja tagħna għaddej minnu. U speċi mbagħad għadd provajt f'dal-każ irriċerkajt ftit u għadd għax xi kultant anke dan huwa l-mod kif nikteb li nirriċerka xi ħaġa. U sibt li kien hemm din il-fittixt fittixt dwar l-ikel tas-Sirja u sibt din il- ehm, dan din l-riċetta tal-istju tal-patata u rajt ukoll dwar il-fatt li kienet ikun hemm immigranti refugġati ċe ehm, Sirjani qed imorru l-Libanu u qegħdin jiġbru jispiċċaw jiġbru il-patata u anka kien hemm child forsi labor ukoll B'xi mod hmm. rrid nagħmel ġbri b'mod. Fimt magħhom jien stess dawn in-nies iltqajt magħhom jien ukoll eh, it-tfal. It-tfal jaħdmu hija parti minn e- qed jippruvaw jgħinu lill-familja għaliex m'għandhomx mezz kif jagħmlu jagħmlu flus. Mhux għax huwa abbuż, ġifieri tal min-naħa tal-ġenituri tagħhom. Eh. Għax forsi fl-artiklu li qrajt kien hemm dan l-aspett li konsidraw dan l-aspett, imma nifhem mhm. l-aspett li qed ukoll. Iġifieri aħna ktib dik il-poeżija kienet isa b'mod konxu politika. U mbagħad fuq ta' Gaza, ovvjament bħalissa eħe, dak li huwa għaddej eh, għalija jolqotni ħafna. Ejja ngħidu li jiena ma mindu kont studenta dejjem kont involuta jew f'xi organizzazzjoni, meta kont studenta kont attiva ħafna Feministi International u konna mmorru anka fuq il- Frant ta' Sliema bil-petizzjonijiet fidejna niġbru l-petizzjonijiet mant in-nies. U kien hemm ħafna issues anka l-kwistjoni ta' Tibet. Da fi żmien meta meta ma kienx sexy u fashionable li titkellem fuq id-drittijiet tal-bniedem f'Malta pjuttost ċinika le, naħseb kien ikollok ħafna nies iħarsu lejk jisom ma riħabtilhom xi ħadd. ta' xi setta. Ukoll, imma kien ikun hemm ukoll nies illi jiffirmaw il-petizzjonijiet u forsi għax kont għadni żgħira u taf int nkunu studenti forsi ma jħossuhomx threatened ma nafx. Hmm. Konna niġbru, niġbru anke fuq il-post tax-xogħol kont nieħu l-petizzjonijiet u kont niġbor il-firem. Imma kien ikun hemm ukoll kif qed tgħid int reżistenza ġieli u għax jibżaw illi kollhom isimhom. U però mbagħad iktar ma bdejt nikber bdejt nisma' iktar fuq din il-kwistjoni tal-Palestina, insomma, ovvjament bdejt nara li hemm inġustizzja kbira fil-fatt illi hemm stat illi qiegħed jipprova eh, jiddomina stat ieħor u jisraqlu artu eh, u jittrattaħ b'mod eh, inuman u nġust. U anyway, allura bdejt iktar naqra fuq din is-sitwazzjoni u minn mindu ġara dak li ġara f'Ottubru għamilta mhm. punt illi Kuljum naqra fuq is-sitwazzjoni, hemm min jgħidli imma għax teffettwani, teffettwani ħafna. Hemm min jgħidli imma tipo għaliex. Forsi tiċċekkja ftit u daqshekk, imma li hija importanti huwa l-mezz illi jiena għall-inqas nista' noħloq għarfien ta' x'qed jiġri, x'għadu qed jiġri issa f'ħaddieħor, speċjalment fiċ-ċrieki li naf jiena. U eħe ktibt xi erba' poeżiji u tnejn minnhom ħa jkunu qegħdin ippubblikati f'antoloġija li l-edituri tagħha huma John Portelli u David Aloisio. Li tnej kellna fuq dan il-podcast, tnej li huma eh, diġa tawna l-intervisti tagħhom, però eħem. Eh, eh, ġifri hemmhekk ħajkollok poeżiji ġodda dwar Gaza. Però il-mistoqsija tiegħi lilek Prisilla hija illi Gaza mhijiex l-unika sit, mhux l-unika teatru ta' inġustizzja kolossali li għaddejja fid-dinja. Għandek il-Musulmani Uyghur fiċ-Ċina li huma persegwitati, għandek il-Kurdi, l-Armeni, il-Sudan, għandek għandek ġenoċidju ieħor. jew ethnic cleansing, e, għaliex għaliex taffetwak daqstant Gaza, xieġġalek tkun tħossok daqstant fil-qrib ta' Gaza. U din mistoqsija li ġejja minn xi ħadd li nħossni ħafna fil-qrib imma jiena għex temmek. Inti x'inhu li li ġibek daqstant fil-qrib ta' dawn in-nies? Naħseb huwa about time illi d-dinja tirrikonoxxi li dan għandhom dritt għall-istat tagħhom u apparti l-fatt ukoll illi jiena permezz anke ta' Iniziamed sirt naf iktar nies li anke għexu hemm jew huma minn hemm anke kittieba u qisni sirt naf ftit iktar dwar is-sitwazzjoni, saret naqra iktar qrib tiegħi ovvjament. Imma ma ma ma nħobbx inħares lejha bħala isu li qed nagħtiha importanza iktar, bħalissa qiegħda nagħtiha iktar importanza minn sitwazzjonijiet oħra, però fl-istess ħin fil-passat nara li meta kien hemm pereżempju l-invażjoni tal-Ukrajina mir-Russja ukoll kont. Hmm. Nikkummenta fuq hekk. Imma di ta' Gaza eħe, eh, bħalissa Naħseb din is-sistema din is-sistema ta' apartheid eh, li hemm għalija trid tispiċċa u nittama li bħalma ġera fil-passat f'South Africa fid-disajnijiet nittama illi fl-aħħar Din ħa tiġi sfaxxata eh, u daw in-nies hopefully jista' jistgħu jgħixu b'mod liberu kif jgħix ħaddieħor. Naħseb ukoll il-fatt illi hemm daqshekk evidenza ħierġa mill-Palestinjani stess, minn ġol Gaza u mill-West Bank, ma nafx, mhux qed nara daqshekk evidenza ovvjament minn li nista' tagħmel iktar ħajja għalija, tagħmel iktar ħajja. Hmm. forse għax mhux qed infittex jien ukoll fuq il-postijiet l-oħra, ma konxa li għaddejjin ħafna iktar gwerer u sitwazzjonijiet anka ta' ġuħ f'pajjiżi oħra u fl-Afrika u fis-Sudan. Imma eħe, din hija Inħoss inġustizzja kbira illi eh, inħoss li rrid ehm, b'xi mod nagħti xi kontribut hmm. jew inqajjem għarf. Jien jekk jekk ma nafx jekk taqbilx miegħi, però il-mod kif naraj jien minn barra l-element personali tiegħi li għextu u ħdim temmek u għandi ħafna ħbib li għamil temmek fl-erba snin li għex temmek, għalija il-ħaġa ħampoġiek, dak li qed jiġri Gaza ma ġiex ivvintat mill-Iżraeljani, ġifieri assedji li jintuża l-ġuħ bħala arma tal-gwerra, ir-rejp, l-assalt sesswali, il-mutilazzjoni tal-ġenitali ta' kollox, tortura, da ma bedix minn wara s-7 Ottubru, daqskemm ma bedix ma bdiċ l-istorja tal-Palestina fis-7 Ottubru. Li Jien naħseb dak li jissetja aside, above, kull kunflitt ieħor fejn rajna dak kollu huwa fl-appoġġ mingħajr kważi għalkemm dal-aħħar kien hemm ftit ta' kundizzjoni, eh, ma l-appoġġ inkundizzjonat tal-punent lejn l-Iżrael. L-appoġġ politiku, militari u finanzjarju sewa. M'hemm l-ebda l-ebda pajjiż ieħor li wettaq da kollu u kien hemm pajjiżi li wettqu da kollu imma li kellhom dak l-appoġġ. U għalhekk għalija din hija l-osservazzjoni kompletament tiegħi Il-punent, inkluża l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, inkluża l-President tal-Parlament Ewropew, inkluż il-Ġermanja fuq qudiem li raġat lura għal-faxxiżmu l-qadim tagħha, billi tipproġetta dan fuq il-Palestinjani, dawn għadin jagħtu dan l-appoġġ kollu li ma tawħ lill-ebda lill-ebda eh, teatru ta' gwerra ieħor b'dan il-mod. Eh, ġifiri, u in doing so, eh, naħseb l-ar ħaġa u l-ħaġa li se tibqa' tippersegwitana għal mit sen oħra hija li eh, innullifikaw kwalunkwa retorika dwar l-universalità tad dritt tal-bniedem, tal-ġustizzja li kif nara anka jien mix-xogħol tiegħi stess li meta morru fuq pereżempju pajjiż tal-Uganda li jagħmlu liġijiet kontra l-gejs u tgħidulhom isma' ma tistax tagħmel hekk, issa dawn neħħew kwalunkwa leġittimizzazzjoni li seta' kellna, kwalunkwa awtorità morali eh, bħala nies tal-punent għaliex armejnijom, iżda dawn intremew totalment biss għall-Izrael, għal ħadd iktar, eh, favur l-Izrael. Dik iva. hija l-pożizzjoni tiegħi u naħseb maħniex ħafna l-bot minn xulxin. Iva, għax nil-linkja miegħek ukoll tirrabjani immens anka l-fatt illi kif semmejt int hemm il-liġijiet umanitarji internazzjonali u dawn Mela nużawhom għal ċertu pajjiżi u għal pajjiż wieħed le. Dik hija raġuni oħra wkoll għaliex għalija importanti. Għax hawnhekk kif qed tgħid int qed naraw sfaċċatament l-appoġġ u t-twaqqigħ ta' dawn il-liġijiet. Anke se anke li jiena ġejja minn qasam tas-saħħa ma nistax nifhem kif ma jikkundannawx il-bumbardamenti u l-atroċitajiet li qed iseħħu fuq l-isptarijiet u lejn in-nies il-professjonisti fuq il-professjonisti tas-saħħa. U b'estensjoni rajni anka fil-estiza fil-letteratura, fl-arti, pajizi bħal Ġermanja qegħdin jikkanċellaw iwaqfu awturi palestinjani, vuċijiet mhux biss palestinjani, kull minu kontra dak li għaddej, kull minu b'xi mod remotament pro-Palestina. Eh, qed naraw fl-istess żmien Dan il-faxxiżmu fil-verità eh, u ċensura ta' vuċijiet li ma jaqblux ma' dak li għaddej. Eżatt, il-bira sfortunatament rajt illi Berlin ċaħdet illi Dr. Gassam insejt kun jomu, Abu insejt kun jomu. Abu Sitta. Eh, Abu Sitta. Eh, kirurgu li jissa huwa rettur ta' l-Università Scotland minn għalija. Ta' Glasgow. Eh, eżatt. Ma ħalluħx jidħol għal-konferenza li kienet qed isseħ kien ħajati evidenza ta' x'kien qed jiġri meta kien u qed jaħdem hemm. Berlin sewwa għalija hmm. din hija gravi għax il-Ġermanja li għalija kienet il-pajjiż fejn dejjem jipproteġu u they champion sewwa d-drittijiet umani u d-demokrazija, issa f'daqqa waħda qed naraw quddiem għajnejna din iċ-ċensura kollha. Ma nistax ma nistax naċċetta nifhimha. Mhux dejjem kienu jipproteġu drittijiet tal-bniedem, kien hemm żmien meta ħadmu attivament kontrihom, però issa jipproġettaw Dik il-gilt, il- and proper u kollox kif suppost, imma mhm. fil-realtà qed joħorġu fil-wiċċ l-affarijiet. Prisilla, taqranna silta naf li l-estajtenna silta waħda mill-poezji tiegħek dwar Gaza u naħseb li wasal il-moment li nisimgħuha. Mela, ħanaqra din il-poezija illi waħda minn dawk it-tnejn li ġiet li ħatkun inkluża fil-kollezzjoni ta' John Portelli. U jisima Sumud. Sumud hija kif ta' fint kelma hija minn Gaza stess il-kelma u xek jew hija kelma arbija. Hija kelma arbija, hija kelma arbija ehm, li tfisser

Tibqgħu turuna ismijietkom imħażża fuq driegħkom, riġlejkom, biex wara terġgħu taqduhom. Tibqgħu turuna uċuħkom jitbissmu bla nkwiet fuq naħa, fuq l-oħra eliġiji bl-ismijiet dejjem jiżdiedu. Tibqgħu turuna 'l uliedkom jitbaqqu, jibku, żaqqhom vojta, ħalqhom niexef. Tibqgħu turuna d-dmija jinxterdu mas-swali ġo sptarijiet ikkundannati. Tibqgħu turuna t-tined iqattru fuq ġludkom. L-imtieraħ jassorbu l-kesħa serpija u r-resħa xitwija. Minn fommkom kliemkom jibqa' ħlejju, Alhamdulillah, u jinbet bejn spazji ftit kalmi bejn bomba u oħra, bejn rotot immarkati bil-fosfru u sħab iswed. Hemm, fuq ir-ramel, tibqgħu u tibqgħu tilġu, bħal fġirja, b'reżistenza u sumud. Missejt fuq punt eh, fej li laqatni illi li ġaltni naħseb dwaru illi f'dak li għaddej minnu Gaza livelli li qatt ma rajna bħalhom qabel bla preċedenti ta' tfal maqtula ta' sofferenza. Eh, Pero hemm ukoll il-lingwaġġ li ħireġ minn Gaza mill-Palestinjani ta' dawk li qed isofru, inti semmejt il-ħlewwa tal-lingwa ta' daw tal-vitmi. E, li hija pjuttost speċifika għal Gaza, ġifieri kważi kull traġedja tibda billi qabel xej eh, jirringrazzjaw l-Alla li qed iseħħ dak li jrid Alla. Li għalija ma tagħmel l-ebda eh, sens, però jien atew, però nifhem li dan huwa l-mod tagħhom ta' kif jgħixu ma' dak li għaddejjin, jispjegaw u b'xi mod jissopravivuh. Eh, u inta mill taċċenna li hemmek, ma nafx kellek x'dan f'moħħok metet dak il-vers. Eħe, eh, tolqotni ħafna din il-fatt li narom daqshekk eh, jafdaw kollox f'idejn Alla. Sa jien m'iniex għatija, imma f'sitwazzjoni hekk jiena naħseb naġixxi b'mod differenti minnhom. Ehm, tolqotni ħafna hekk inħossha ġejja kull darba fuqi mill-videos, mir-reels li nara. Ehm, U nammirhom għax b'xi mod jippruvaw jibqgħu sodi f'din is-sitwazzjoni ehm, inkonċepibbli. Ehm, però li xtaqt nagħmel b'din il-poeżija hija iktar illi dak illi nara jien mir-reels għax persuna iktar li nitgħallem u li niftakar iktar bil-mod meta nara xi ħaġa viżwalment iktar milli nismagħha biss, xtaqt illi allura impinġi permezz tal-kitba dak illi l-immaġni illi qed nieħu u niġbor kuljum bażikament. Imma eħe, din tal- Li kollox jirringrazzjaw lil Alla hija qawwija. Jien nara umli ħafna, però wkoll parti mid-dinjità tagħhom. Dan li kont tgħid titkellem dwar wissa l-importanza tiegħek li tikteb dwar dak li qed tara viżwalment u dimajnejk u f'dan il-każ hija l-poeżija. Tħoss li l-poeżija għandha rwol importanti minkejja li xejn ma jidher li qed ibiddel il-kors il-kors ta' dan il-ġenoċidju sejħlu li trid massakru eh, li qed iseħ f'Gaza bħalissa. Qed isiru ħafna ta' protesti, miljuni ta' nies fit-toroq, eh, poeti qed jiktbu dwaru ġifi inti xorta tħoss li l-poeżija għandha għandha rwol importanti f'mument bħal dan? Ma nafx kemm tista' tbiddel, l-irwol nara jien, tbiddel iċ-ċirkostanzi ovvjament, imma l-irwol hija li toħloq iktar għarfien ta' dak li qed jiġri, speċjalment meta tinkiteb nara minn pereżempju jiena fuq Facebook qiegħda ħbieb ma' poeti li qed jikdbu minn hemm jew li għexu hemm imma telqu, allura qed taqra wkoll dwar il-perspettiva tagħhom. Kif għedt l-ewwel iktar nara bħala dokumentazzjoni, naħseb il-poeżija per se, personalment ma naħsibx li ħa tagħmel differenza għax kif qed naraw id-dinja iddur mal-politikanti u xiddeċidu huma eh, fl-aħħar mill-aħħar. Ehm, nittamaw illi b'dan il-moviment globali illi għam ehm, ħajkun hemm xi tip ta' bidla. Però l-poeżija ehm, forsi tiddokumenta u kif qed ngħidu iktar il-qudiem ħajkun ħatkun testment legat ta' dak li kien qed iseħħ quddiem għajnejna eh, bħalissa. Jien nżid ukoll l-importanza li l-poezija ssib il-vuċi tagħha x'inhi jiġifieri mhux biss eh, dik attivista imma favur l-umanità jiġini fi żmien meta qed hemm min qed jipprova jissilenzja dawn il-vuċijiet le. Eżatt, eżatt. Qisek fl-istess ħin hija tip ta' reżistenza kontra l-fatt li ħaddieħor qed jipprova jiċċensura u jsott daw l-ilħna, jagħlaq ħal hmm. daw l-ilħna, jikwieta dawn l-ilħna. Iva, jissilenzja, jissilenzja. Eh, u laqt nitkellmu fuq ilħna u

favur attivitajiet u, u favur il-promozzjoni tal-letteratura Maltija u anka ta' awturi barranin. Ejja ngħidu hekk, bħalissa forsi mhux daqshekk involuta daqs qabel b'mod regolari, fis-sens illi forsi fil-passat, speċjalment għax kont hemm anke qisu iktar fil-bidu ta' inizjament, kienu kien hemm il-laqat u kont nattendi u kont nikkontribwixxi mill-ftit li nista. Eh, però dejjem ħassejt li minħabba li jiena ġejja mill-qasam tal- mhux ta' mid-dinja tal-letteratura per se, ġejja mill-qasam tas-saħħa dejjem ħassejtni jisni naqra eh, outsider. U kont nikkontribwixxi anyway, issa dan l-aħħar li iktar qed inkun jiena li nagħmel fi ħdan Inizjament iktar qed nipprova norbot il-letteratura mal-qasam tax-xogħol tiegħi, mal-anzjani. Hmm. Li għadna ma tkellimniex dwaru, ġifiri tista forsi eh, eh, naħseb wasal il-waqt li tajden naftit iżjed xinu xolok mal-anzjani u mod interessanti mens kif qed taqdu mal-interess tiegħek fil-letteratura. Ok, mela forsi biex nirrispondi diri timur ftit lura għal fatt li jiena dejjem kien ħajti dikotomija ta' il-qasam tax-xjenza u l-qasam tal-umanitajiet, humanities. U meta kont żgħira, minn mindu kont żgħira dejjem rid naħdem fil-qasam tas-saħħa jien. Dejjem rid inkun tabiba u però rid inkun pedjatra li huwa fuq l-ispettru oppost ta' ta' li għadna mezza. Imma bat kont jiena mill-Marsa u viċin il-Ħamrun, speċi kien hemm il-Little Sisters of the Poor u ġieli mommi kont imur nagħmel xi xogħol volontarjat, eh, xi xi volontarjat, u speċi mm, kienet edha hemm in the background. U meta ġejt biex nażel is-suġġetti six form kelli dilemma jekk hux ħanażel ix-xjenza, is-sciences għax ovvjament kelli bżonnhom biex nidħol mediċina. Imma Kont naf li kienet se tkun diffiċli għalija dak iż-żmien irid tiġib 3 A's f'sessjoni waħda biex tidħol ehm, il-kors tal-mediċina. U ehm, jew nħux il-lingwi li kienu joġbuni ħafna għadhom joġbuni u b'mort tajjeb ħafna fihom kont. Anyway, iddeċidejt illi nażel il-xjenzi u mbagħad meta ġejt biex nażel il-degree, il-kors, l-università, kien ħareġ dak iż-żmien kors ġdid li huwa Communication Therapy. U għat ħammur nara xinu, mort u eh, mort il-tqajt ma xie speech therapist u rajt xolom u interessani. U għat, ok, ħan applika għal dan, pero taf li l-università l-istess ikunem għall-inqas fi zmini kollok l-ewel choice u t-tini choice. U t-tini choice Jiena kont għażilt il-ġurnaliżmu. Insomma, u għażilt communication therapy u dak iż-żmien ukoll meta bdejtu fl-1989 kien beda il-masters in gerontology and geriatrics li kien kors ġdid l-Institute of International Aging kien imwaqqaf mill-United Nations u għad hija huwa suġġett interessanti ġdid, kull ħaġa ġdida toġobni jiena. U speċjat xi darba nagħmlu malli spiċċajt il-kors bħala speech therapist Għamilt dak ukoll. Xogħli, naħseb ħafna nies kif kelli nistaqsi lilek x'taħseb li nagħmel bħala speech therapist, ma nafx timmaġina li nagħmel. Nimmaġina kettejn nis li minħabba raġunijiet varji jew anka xjuħija tilfu l-abilta li jitkellmu. Eżatt. Ħafna nies jassoċjawna wkoll ma' tfal. Però jiena ma ħdimx ma' tfal, ħdim biss sena u nofs. Jiena medical speech therapist, ġifieri naħdem u ħdimt f'ambjenti ta' sptar jew djar tal-anzjani u mal-active aging. U naħdem ma' nies kif qed tgħid int illi jew eh, bil-kundizzjonijiet mediċi tagħhom, jew bil-kundizzjonijiet neuroloġiċi tagħhom, jew b'xi accidents, jew wara xi eh, operazzjoni, daw ħajkollhom problemi mhux ħanitwa fid-detal eh, biex jikkomunikaw u ħanejnuhom, però il-maġġor parti ta' xogħolna wkoll huwa nejnuhom naraw illi jieklu u jixorbu u jibilaw b'mod effettiv u safe Nidħlu fil-qasam ta' swallowing difficulties, dysphagia, li bħalissa qed niddibattu anke kellimt il-Adrian fost nies oħra dwar it-terminu li għandna nużaw. Adrian eh, Grima immaġina. Sorry, Adrian Grima, eżatt. Il-professur Adrian Grima, skużani, ma pers li nafu minn inizjament. Issa, allura jien naħdem mal-anzjani, kont nagħmel workshops magħhom, għamilt anke l-masters tiegħi eh, eh, fil-ġerontoloġija. U f'inizjament, fiħdan inizjament mbagħad li ġera kien illi ovvjament dejjem jinqala d-diskors kien dwar kif ħanrawmu fit-tfal l-imħabba lej il-letteratura jew lej il-qari. U jien kon ngħid imma mhux biss hemm it-tfal fuq l-ispettru l-ieħor hemm l-anzjani li dawn ħajkunu riċettivi għal dat tip ta' attivitajiet ehm, u anka għal kemm uħut minnhom forsi qatt maqraw poeżiji u hekk u kont anyway suġġerejt waħda mill-laqat illi namlu xi tip ta' attività mużiko-letterarja u l-ħbieb ta' inizjament kienu qalu ok, ejja nippruvaw u konna bdejna fl-2017 għamilna pre-festival event abbinajnieh mal-Festival Mediterranju tal-Letteratura li jsir fis-sajf u Għamilnieh s'issa ħames darbiet, fl-2017, 18, 19 waqafna l-Covid is-sena l-oħra u ta' qabel. Għamilnieh f'San Vinċenz l-ewwel tliet snin, ir-raba' sena għamilnieh f'dar tal-anzjani Żejtun Home u s-sena l-oħra morna Għawdex u stidinna lill-kittieba li kienu involuti fil-festival dik is-sena kien hemm Emanuel, Maria Greganado, Philip Xiberas, Adrian Grima u sena l-oħra Charles Bezzina u Joe Camilleri. Però mhux hekk biss, apparti li dawn ovvjament kienu ta' suċċess għax huma momenti. Kif kien x'feedback kif intlaqgħu x'feedback ħadd minnu? dejjem intlaqgħu pożittivament u li jiġri huwa li wara jkun hemm lok ta' ta' dialogu bejn il-kittieb u l-anzjani. Huwa mument ta' nkontru u mument ta' l-ewwel semmejna s-sbuħija u l-estetika. L-estetika forsi awdittiva, għax ovvjament huma mhux ma jkunux daqshekk esposti għal dawn l-attivitajiet b'mod frekwenti jew rari. Però intlaqgħet dejjem anke mill-istaff b'mod pożittiv Ma niftakarx darba kien hemm anzjan partikolari li meta staqsejtu x'jaħseb u hekk, kien ħareġ, ħarbitli imma l-frażi, kien ħareġ bi frażi li verament kienet metafora, iddeskriva kif ħassu hu b'mod metaforiku li kienet sentenza, frażi imma kienet poeżija minnha nnifisha. Issa wkoll fi ħdan l-Insa Medju s-sena l-oħra kont involuta u ħanerġgħu nagħmluha dis-sena eh, f'workshops ta' kitba x'peress li ehm, mal-active aging kont anka nagħmel workshops differenti, għamilt eh, xi erba' snin nagħmel workshops ta' kitba mal-anzjani ehm, is-siġġiewi erba' snin jew ħamsa ma niftakarx. Eh, u s-sena l-oħra fi ħdan il-proġett Niġru Ġrajja ta' Inizja Med ħedimt ma' Ġan u għamilt daw il-ħames workshops fej eh, kena diskussjoni un bat kitbu xi ħaġa mill-esperjenzi li tkellimna dwarhom u ġbarna Waħda minn dawk il-kitbiet tagħhom u Jean imbagħad ħariġna ħareġ dan il-fuljett kbir eh, bl-istejjer tagħhom. U dis-sena ħa nerġgħu nagħmlu l-istess, imma ħa jkun hemm ukoll kittieba Irlandiża. U dawn huma dejjem huma jgħidu li nies differenti ovvjament għax hemm waħda tgħidli li ma tantx kellha skola di ma kontribwixxiet u kitbet milli setgħet u għalija dak huwa suċċess xorta. U tgħidli ma jiena ma ħossniex bħal ħaddieħor imma xorta kienet hemm u pparteċipat. U oħra tgħidli ma meta ħanerġgħu nagħmluhom, meta ħanerġgħu nagħmluhom, speċi għax huwa xi ħadd, huma xi ħadd, huma grupp żgħir naħseb huwa punt fejn jiġu validati, validati l-istejjer tagħhom validati. Apparti l-element terapeutiku ovvju minn dak li qed tgħidli, taħseb li huwa l-każ ukoll li forsi din hija ġenerazzjoni ta' nies li ma kellhomx iċ-ċans li forsi żgħażagħ tal-lum għandhom li tista' tmur workshop, tista' tistudja l-università, tista' tieħu kitba kreattiva, eh, anzi pjuttost nimmaġina uħut minnhom kibru f'ambjent restrittiv fej dak li ma jqallakx flus m'għandekx għalfej tagħmlu, anzi taħlix ħinek, eh, taħseb li dak hija parti minna wkoll iżhom immissjaw dik iċ-ċans Iva, iva, uħud minnhom ikollhom ġejjin minn background ta' low cultural capital, dawn ma kinux esposti anka għal tipi differenti ta' arti, mhux kollha. Għax kien hemm min, per eżempju, kien imur, mhux f'dal-workshops partikolari, qed ngħid matul is-snin mal-anzjani li ltqajt magħhom, min kien imur it-teatru, il-belt, u jiftakru. jew min kien imur jara xi eżibizzjoni. Imma kitba naħseb illi le, huwa kien hemm nuqqas. Naħseb dan eħe, waħda mill-parteċipanti kienet teacher, pereżempju, qatt ma kkummentat imma tikteb u tikteb mod eh, anzi, anzi, jidir li li meta nmur nara fil-kamra tagħha ġi li nara qed tkun qed tikteb xi ħaġa, ġifieri naħseb huwa punt kif qed tajt il-post li ittihom l-opportunità jagħmlu xi ħaġa li huma qatt ma kellhom. Jien mill-li qed tgħid li inti wkoll qed nieħu l-impressjoni li tini gost jekk huwa l-każ illi din dan mhux sempliċement ġest ta' karità ma' nies anzjani għaliex għandna nkunu tajbin magħhom, imma hemm ukoll l-element li fost dawn hemm talenti li ħarbulna, nies li ma realizzajniex x'kienu qed jagħmlu, forsi insejnihom, jew mela. forsi kellhom kellhom mument ta' pik u mbagħad kulħadd nesihom u eh, inti qed ittihom ċans li forsi jarġgħu joħorġu dak dak li dak li hemm moħbi ġo fihom. Mhuwiex, mhuwiex karità, le. Dak l-aspett jien narah bħala, u kienet waħda mill-affarijiet ukoll għaliex ridt nagħmel, ridt li forsi nġibu l-letteratura hemmhekk, biex inkissru l-preġudizzji li hemm dwar l-anzjani. Ageism, bil-Malti għad m'għandniex dan it-terminu, naħseb ukoll kont iddiskutejtha ma' nies. Ageism hija dik l-erja f'dan il-qasam, f'din ix-xjenza fejn qed tħares lejn l-anzjani u qed tgħid dawk imsieken, dawk mhux kapaċi jifmu l-poeżiji f'dal-każ, mhux kapaċi jifmu l-arti, għax kelli anka gruppi fej id-dialogajna u dak kienet it-teżi tal-masters tiegħi, visual art dialogues, bħala komunikazzjoni, qed toħloq opportunità ta' komunikazzjoni magħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, kollox qed joħloq opportunità isbaħ mill-ħajja ta' kuljum, opportunità kreattiva biex jikkomunikaw dak illi għaddew minnu. U fil-qosor, fil-qosor, Prisilla, eh, għaxet għet jaffas il-ħin. x'tallimt inti? X'inhu punt li forsi jibqa' f'moħħok jew li tħoss li tallimt mill-istudju tiegħek tal-proċess ta' xjuħija meta tara tiltaqa' ma' dawn in-nies ħafna minnhom eh, mexjin lejn l-aħħar ta' ħajjithom. X'inhu x'inhi l-iktar ħaġa li tibqa' f'moħħok li li tallimt minn għandhom? Nara li hemm nies differenti, hemm min jibqa' frustrat u ma jistax jaċċetta l-kundizzjoni tiegħu, U hemm min, u vera nammirah, illi għalkemm ikun muġugħ, għalkemm ikun batut, kemm jista' jkun jipprova illi, jipprova fis-sens illi qisu he comes to terms with him, with, mas-sitwazzjoni tiegħu, jaċċetta, qisu hemm ċertu għerf fiha. Dik l-iktar li nammira. x'tgħallimt li huma għatxana għat-tagħlim, għadhom għatxana għat-tagħlim. Kif qed ngħidu, ħafna nies jaħsbu li huma ma' l-anzjani ma tista' tagħmel xejn, speċjalment għax ħafna jassoċjaw l-anzjanità mad-dementia li mhux bilfors u anke fil-każ ta' dementia xorta jista' jkun hemm elementi żgħar, passi żgħar ta' tagħlim. Imma huma għatxana għal numru minnhom, ovvjament ma tistax tiġġeneralizza, għal esperjenzi ġodda, mhux kulħadd, imma u u tagħlim għax ovvjament issib reżistenza, għadni nsib reżistenza wkoll minn uħud minnhom illi qishom jingħalqu fihom infushom u ma jkunux iridu iktar qishom they reach out. Naħseb illi jiddependi mill-persuna wkoll u mill-orjentazzjoni tagħha li kellha f'ħajjitha. Pereżempju, qed niftakar f'wieħed partikolari, għandu 92 u għadu jiċċajta u jikteb il-poeżiji hu, kien, kien, iva, u kien idaħħaqna, kien attenda s-sena l-oħra u ħajerġa' jattendi dis-sena. Iġifieri naħseb jiddependi mill-individwu wkoll. Imma li nara nitgħallem minn għandhom ir-reżiljenza, l-umiltà f'uħud minnhom. U di, di sens qawwi ta' reżiljenza, naħseb li m'għandhomx iż-żgħażagħ issa wkoll. Nara jien. Hmm. Tarom nieqsa minna? Iva, narom biċċiet miż-żgħażagħ jaqtaw qalbhom minn kollox eh, fis-sens li jisom jridu l-affarijiet li jaslu malajr, ikollhom suċċess malajr. Ehm, mentri l-anzjani kellhom jaħdmu, jaħdmu jibes biex kellhom id-dar tagħhom, jaslu fej iridu jaslu, naħseb eħe ta' hemm ftit Hemm differenza f'dak l-aspett. Għasib aħna rridu l-affarijiet iktar u zaza iktar malajr. Għet misma diskussjoni li ħaqqa programmi sħaħ u teżijiet sħaħ għalija, per wasalna fl-axħar, grazzi ħafna Prisilla, grazzi tal-li tajtna dan il-ħin tijak u tal-li inftaħt magħna dwar l-esperjenzi tiegħek, speċjalment fil-qasam mal-anzjani u l-affarijiet li għaddejjin li qed taħdem magħhom dwarhom eh, fej qed iżżewweġ l-interessi tiegħek fix-xjenza u l-letteratura. Grazzi immens Priscilla. Grazzi ħafna Ek wasalna fit tmim ta' dan it-12 l-episodju ta' tini staġun ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta. Bħal dejjem, Klera Zoppardi enetni bir-riċerka. Jien nerġan kum ma'kom nar it-tlieta għall-aħħar episodju ta' dan l-istaġun ta' Antenni Suspettużi. Sa dan it-tant, saħħa.